Ɛkɔ so esua adeɛ ɛndɛ nso. Ɛyɛ mo somfo ba Ɔsɔfo Maame Vic. Wei ɛyɛ me second video. Mepatwɔ dua a yɛgyina ho yɛfrɛ no susurumasa. Susurumasa. Wo a wonnim susurumasa no mepatwɔ ɛno nie. Susuru mempɛ sɛ mɛte. Mede kyerɛ mo adeɛ. Susurumasa ɛno nie. Na wei yɛde di dwuma bebree dwuma bebree yɛdie nyinaa yɛde susurumasa ka ho. Both spiritual works no nyinaa no. Panyin a ɔwɔ mu no yɛ susurumasa na ndɛ me mbɛka nsa mfa n'ahaban no ho ana. Me third video no mɛkyerɛ susurumasa dwuma a yɛde n'ahaban no die. Na ndɛ me bɛkasa afa ɛyɛ n'abena ɛne ne hini ɛyɛ ne bark ɛne ne roots no. Ɛne na ndɛ dei ɔsɔfo maame me bɛka ho asɛm. Me pakyɛw tie. Wo yɛ ɔbɛɛma a wa masturbate da ama sɛbe kafra wɔ bɛɛma no ahoɔden nim atɔ fom wo de bɔ so a na ayɛ pɛtɛɛ mepakyɛw kɔ pɛ susumasa abena no bi ɛyɛ werɛwerɛ ne ho no mepakyɛw wo twitwa no nabena no a hata ma ne wo wo hata ma ne wo a wɔ anaa si ma ɛnyɛ powder ɛyɛ powder fa fira nkuto fa nsoɔhyɛ yi bobɔ so wo de nsoɔhyɛ toto wo pii no so a na wo de ɛyɛ Susurumasa abena no ne nkutoo na wayɛ no mepakyɛw fa sa sra so wo a wayɛ masturbation da na sɛbe kafra adeɛ no atɔ fam a ahoɔden no mma mu no mepakyɛw w'aduro kɛseɛ anaasɛ woyɛ bɛɛma na sɛ sɛbe kafra da biara wo kɔmplɛni so sɛ wo sisi yɛ wo ya wo wɔ waist pain kɛseɛ paa mepakyɛw susu masa abena no ankasa no mepakyɛw wo waawai a Fa ɛyɛ ginger akɛkɛduro kakra fa ka ho. Yam, wo yam a bobɔ to hɔ mepakyɛw ɛno nso wobɛtumi de atua. Yɛn brɛ biom, ɛyɛ nahaban no nabena no, ɛyɛ susumasan nabena no, fa ka ne nhini no ho, ne root no ho mepakyɛw hohoro ho kama. wonya n'abena no ne ne hini no a, mepakyɛw hohoro ho fine. Fa nsuo gu ho. Fa pɛprɛ ne hwentia ne akakaduro gu ho. Fa si gya so. Woasa beka fra a, wode bɔ ani a na esi. Wode bɔ ani a, one minute na sa beka fra a, agorɔ no asi no. Mepakyɛw mo aduro kɛseɛ paa na ɛndɛ deɛ ɔsɔfo mame mede rekyɛ wo no. Yɛnya mfasodeɛ bebree wɔ dua a yɛfrɛ no susurumasa no ho na ɛndɛ ɛmu kakra na ɛndɛ deɛ ɔsɔfo mame mede rekyɛ wo no. Woyɛ bɛɛma na sɛ wama sɛ bɛtɛ wo bɛ sɛdeɛ mekyerɛ mu bɛtumi ayɛ. Wode bɔ ani na sɛ beka fra one minute na sɛ beka fra agorɔ no nyinaa aba awie a mepakyɛw wo a wode bɔ so wode bɔ so wie wopɛ sɛ wokɔ round two ɛntumi nkɔ a Mepakyɛw yɛ aduro kɛseɛ wei a makyerɛ no. Ɔtwedeampa Onyankopɔn no nhyira so ma wo, na fa aseda no kɔ so ma Ɔbɔadeɛ Nyankopɔn, na adɔeɛ a ɛwɔ akyire no, kɔ na kɔyɛ adɔeɛ ma Agyanka. Deɛ ɔnni bie deɛ, ne ho kyere no. W'adɔeɛ no a da biara meka woyɛ no, ɛno na Ɔtwedeampa Onyankopɔn fa so ɔde yɛ w'abisadeɛ ama wo. Nti Nyankopɔn no nkɔ so na ɔntɔ nsupa ngu w'adwuma so. Deɛ woreyɛ biara no, Awurade mma ɛnyɛ yie ma wo. Sɛ wo yare nso a, Ɔbɔadeɛ Nyankopɔn mma wo ayaresa. Wai? Na mmom me, Ɔsɔfo Maame, mempɛ wo hwe. Mɛmfrɛ me nka nkyerɛ me sɛ wo yɛ biribi ama me. Daabi. Ɔbɔadeɛ de ama me, nti me nso mede kyɛ wo kwa. Mehyira so de mmɔ. Nyankopɔn ɔnhyira wo, na Nyankopɔn ɔnhyira me papa Sir Jaffar, ɔne ne yere ne n'abusua. Yehowa Nyankopɔn ɔnyɛ wɔn kɛseɛ. Wo nso a wɔrehwɛ me, Yehowa Nyankopɔn ɔnyɛ wo kɛseɛ. Me number no da so yɛ zero, five, five, five, zero biom, five, five, five, thirty seven meda mo ase nyankopɔn nhyira wo ɔnhyira wo na ama w'adwuma nkɔ so na ama me papa ayie no so on the fourth october watumi akugya me ɛwɔ esu ahyia akra atamos kuro mu kwan no so meda mo ase bebree bye bye.